Construct a sentence using the word Carolina. John arĩhwo ekũgũra Carolina nduthi. John arerire wanja koya mbia icio no gekorogu. Na ngĩenderea na video ingĩ na kĩ ũguo rĩu ĩkĩamba kũhana ta ya cut short. Ĩĩ na niĩ ngacoka ngauga John no afore station ĩno yothe.

Ĩĩ, na ngoretwo ngĩka video cia tiktok na youtube Ah, video icio tuoyaga na njĩra ya hũthũ mũno ah, tondũ no gũkorwo na mũndũ ũrakũ voice then niĩ ngauga na ngakorwo na uniform ya cukuru so nĩ ĩno cia gũtunga sentence ingĩ nĩ cia gĩthũngũ construct a sentence then we go okay niĩ nyumĩte moro handũ hetagwo mũkinyai thomeire mũkinyai primary school ngacoka nga join eh, gĩtithia secondary school kũrĩa mwena wa rimuru so ngĩ shift kũrwo moro ngĩũka rimuru Ah, ndiathire na mbere na gĩthomo ndarĩkia secondary ngĩambia rĩu wĩra wa kũhacu Construct a sentence using the word Carolina. John arĩhwo ekũgũra Carolina nduthi. nĩgerigeri mau gathoma rĩngĩ ĩĩ ona ngorwo maybe eh, ndahota gũgathoma no mũno no thome maybe ngĩka ũhoro wa film na kĩ ũguo maũndũ ta macio ta rĩu he rĩtwa rĩngĩũka na nĩrĩo rĩra trend eh, rĩu no nginya rĩthondekwo tha icio icio Tunga sentensi ukitumia neno Wajakoya. John arerire wanja koya mbia icio

kana nĩrĩo eh, eh, situation ĩrĩa tũrĩ nĩrĩo rĩho nĩrĩrarirĩti na ũrĩa bũrũri ta rĩngĩ ũrathiĩ kana na kũu nja no nginya rĩa mbere ĩkĩrwo tondũ andũ nĩ mendete mũno gũthiania na mahinda okay rĩu nĩ harĩ video ta psychological okay rĩu tũkiugaga construct a sentence using the word psychological then ngagĩcoka ngagĩcokia ũngĩrĩ mũhĩu cai korojiko nĩ njakanu

ĩkĩhana ta ya gũtha ihiga na ngĩenderea na video ingĩ na kĩ ũguo rĩu ĩkĩamba kũhana ta ya cut shot e, na ni ngacoka ngauga John no wa forestation ĩno yothe yes okay uh, content ĩyo rĩ maita maingĩ ndanageria gwetha mabuku-inĩ kũgwetha ngoya dictionary yothe ũguo ngauga reke njethe kĩrĩtwa rĩu gĩa gũtica andũ but njokoraga ĩ maita maingĩ ũkora nĩ rĩtwa tu rĩrehaga ngĩthiĩ ũguo ta rĩngĩ na njĩra kana hurũkĩte handũ kana ngĩka tũcuguri twakwa tondũ maita maingĩ niĩ anga wĩra wakwa ũkoragwo wĩ gwĩciria so nĩguo thiaga ngakora he kĩndũ gĩa nda discover ngageria kũingĩrania ngaigua "Ei, rĩtwa rĩu he ũndũ rĩraingĩra arabu the moment ndonire ndĩra move from gĩkũyũ from gĩthũngũ to gĩkũyũ ngĩona nĩroka na andũ a gĩkũyũ nĩ mararirĩti wega mũno na tiktok Ah, ngiuga nji- eh, no rĩu no hũrage ta icio ĩĩ nĩ ndĩ ndeciria eh, na bado nĩ ngoretwo ngĩthaka na ndamenyire no thake back then kĩndũ ndĩ mũnini tondũ twĩ Sunday school rĩ niĩ ndĩ primary nda- m- mĩaka mĩingĩ nĩ ĩrĩa ndaceragĩrwo nĩ cukuru ndaiguaga kĩndũ thaa igĩrĩ

eh, kũndũ ta tiktok na youtube nĩguo ngĩkorwo ngĩ- ngĩmenya ũrĩa cingĩhota kũhe mbeca kana kũhe wĩra ũngĩrehe mbeca Ah, for now for now ndiĩkĩte na corporates although gũkĩrĩ arĩa ma manjĩraga mũthenya ũmwe kana kĩ ũguo magĩkorwo magĩka atĩ koguo for now Ndĩre- ndĩ- si- ndirehete ũhoro wa corporates mũno kana wa adverts no i- rĩu nĩ ũndũ wa gũpush brand ĩyo rĩ ngona with time maybe nĩ nguona icio adverts na kũpatina na t- kĩndũ ta corporate uh, mũndũ thaa ici twĩ uh, digital era na andũ aingĩ mena thimũ na maybe mũndũ no e hau no ende kwanjia uh, nĩ ingĩmera nĩ nditũ but ũngĩkorwo wĩ contented na nĩ ũraigua biũ no ũhote rĩ tondũ kwĩ kwĩ jokers kwĩ mũndũ tu from nowhere araciria atĩ nĩ ũndũ raithi aca ũngĩ join na uge ũkorwo we nĩ wĩiguaga biũ he kĩndũ gĩgũsukumaga biũ tondũ nĩ nĩ kĩndũ inbuilt ũkaigua biũ no ũhote ngwĩciria indo icio no cigũteithie mũno tondũ ta rĩu niĩ tiktok niĩ nĩ kĩndũ nyonete gĩkĩndeithia biũ tondũ rĩu mũndũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩrĩ wĩna originality wĩna maybe thimũ ndũngĩremwo nĩ gwĩka maũndũ macio mangĩ Ĩ, kĩndũ ta rĩngĩ kĩnĩ- kĩnini ũkuongerera no editing bora ũrore mĩoere yaku ĩ sawa nĩ ũroneka The- kamera yaku nĩ nĩ ĩragucĩrĩria mũndũ ũrĩa woete then uh, you are good to go Ah, niĩ nyendete indo igĩrĩ thĩinĩ wa thĩ niĩ nyendete cabaci na ngima rĩu icio ingĩ supplements cia iria cigũka nacio rĩ, nĩ sawa Mhm. niĩ ndirĩ nyitwo wĩmbo itangĩthikĩrĩria as long as nĩ rũra move na content

ya kuhuthira ku brand tiktok na maybe youtube niguo hindi iyo ingi ndakinya na hau mbere ri nikuhota guthondeka video cia ndagika na igiri ndagika ithatu and something uh, nie kindu kiria kindakaragia biu biu thiini wa thi eh, ngwiciria no mundu unginjira ndingihota Ĩ, ndi- hatirĩ kĩndũ kĩngĩ maũndũ macio mangĩ nĩtũkorwo twĩtĩkĩrĩte kĩndũ kĩrĩa ndĩtigĩrĩte biũ biũ biũ biũ no nyoka Ĩ. aca ah, wa mbere reke nyambe ndĩmatare ndĩmere gũtirĩ mũndũ wambaga igũrũ Ĩ, mũndũ ũrĩa wambaga igũrũ no mũndũ wa kwenja kĩoro nenjaga agĩthiĩ thĩ agacoka acoke igũrũ Mm. koguo mũndũ ndageterere atĩ ikare hau ũguo a- a- atĩ nĩ akambĩrĩria aca wambie hau ũrĩa ũrĩ kĩrĩa wĩ nakĩo hatirĩ na excuse aca You- just what you have where you are with what you have nĩ ũguo tu uh, tiktok njĩrĩ- ndĩĩtaga comedian kamich Eh, youtube ndĩĩtaga comedian kamich facebook comedian kamich instagram comedian kamich